जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर और ओझका एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के ग्यारहम दिन का कथा लऽ के एलहुँ हँ ग्यारहम दिन का कथा के छोट छोट दूटा भाग छै बहुत छोट छै ग्यारहम दिन का कथा तऽ पहिल भाग छै संध्याक विवाह आ लिलीक जन्म और दोसर भाग छै लिलीक विवाह छोट छोट दू भाग छै तऽ चलू वीडियो शुरू करै छी लेकिन एखन तक अगर अहाँ सब हमरा चैनलके सब्सक्राइब नहि केलहुँ हँ तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ किएकि तऽ हमरा चैनलपर अहाँके नाना प्रकारके मैथिली कथाके साथ साथ सब पाबनि तिहारके जानकारी समय पूर्व भेट जायत तऽ अगर जानकारी चाहै छी तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ आओर वीडियो अगर ई वाला पसन्द आबे तखन लाइक जरूर करब च- चलू शुरू करै छी कथा उचका संध्याक विवाह आ लिलीके जन्म हिमालयके पाँचम बेटी संध्या भेलखिन ओ गौरीसँ छोट रहथिन तैयो गौरीके विवाहमे ओ महादेवसँ हिल मिल गेल रहथि महादेव हुनका बड़ मानैत रहथिन जखन संध्या विवाह योग्य भेली तऽ महादेव हुनकासँ विवाह करबाक लेल गौरीसँ चोरा कऽ गेला गौरी महादेवके नहि देखल तऽ चिन्तित भऽ गेली ओ हुनका तकने फिरथि मुदा महादेव कतहु नहि भेटनि गौरीकेँ पता लगलनि जे महादेव संध्यासँ विवाह करबाक लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेली। ओ कानऽ लगली। कानैत-कानैत शरीरसँ घाम चलऽ लागल। घाम चललासँ देहसँ मैल छूटऽ लागलनि। सभ मैलकेँ गौरी जमा केलनि आ एकटा साँपक आकार बना कऽ ओकरा बीच बाटपर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ कऽ घुरला तँ देखैत छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि आ बाट पर मइलक साँप राखल अछि। ओ ओहि मइलक साँपमे प्राण दऽ देलखिन। ओ साँप लहलहाए लागल। महादेव गौरीसँ कहलनि, अहाँ किए कानैत छी? ई साँप अहाँकेँ बेटी थिक। एकरे खेलेबाक लेल हम एकटा कनियाँ अनने छी। गौरी ई कथा सुनि भभाए कऽ हँसए लगली। ओहि साँपक नाम लीली राखल गेल। आब चलू सुनै छी मधुश्रावणी के ग्यारहम दिन का कथा के दोसर भाग लिलीक विवाह नाहर नामक एक राजा और तांती नामक एक रानी रहथि हुनका एक सौ बेटा रहनि बैरसी जेठ और चनाय हुनकासँ छोट बेटा रहथिन बैरसी नौकरीक लेल महादेवक ओतय गेला। महादेव क एकटा बेटी लीली रहथिन। हुनका एकटा नोकरक खगता रहनि। महादेव बैरसी क नोकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बैरसी सँ कहलनि जे लीली क धर्म कुण्ड मे स्नान करा देबनि और सोहाग कुण्ड मे अंगूठा डुबा देबनि। बैरसी क सुनबा मे धोखा भेलनि। ओ उल्टे क देलखिन। धर्म कुण्ड मे अंगूठा बोरा देलखिन आ सोहाग कुण्ड मे नहा देलखिन। तैं हेतु लिली के सोहाग त बड़ पैघ भेलनि मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहनि। लिली विवाह करबा योग्य भेलि। बर ताकय लागल। लिली जखन सुनलनि त ओ कहलनि हमरा लेल बर तकबाक काज नहि। हम बैरसीक सँ विवाह करब। बैरसीक विवाह लिली सँ भेलनि। त ई छल मधुश्रावणी के ग्यारहम दिन क कथा। हम आशा करै छी वीडियो अहाँ सब क यूजफुल लागल हैत। त मिलै छी अगिला वीडियो मे। तामे तक जय मिथिला जय मैथिली।